An hei si mer erëm, mir sinn nach ëmmer hei an der Gefor a man se erëm rof an Elektro. Sou, wou si erëm? Chef, firwat stees du hei erëm matzen? Tom, ech sinn elo grad gespawnt, ech sot dat elo grad. Okay.
Wéis du erof bei de Pompjeesbau? Nee, nee, ech laf erëm dee Wee, dee mer komm sinn. Da géing ech zerhannert um Hiwwel eroflafen, nee? Bon, ech lafen einfach hei, mir wësse jo, datt een um Sniper Hill sëtzt. Wien huet, wien huet en Ding in de. Ah, okay, dee ass vergiessen.

Dat wéi se nieft der Schoul do oder? Nieft der Schoul, jo.
Ech kommen och elo ran. Ech hunn d'Dier opgelooss hanne. Jo, ech komme elo ran.
Ah, hinne leeft grad ee, jo.
Wou leeft een? Sou. Jo, ech sinn elo am Haus, ech komme elo ran. Weent ass dat? Dat grousst oder dat klengt? Dat bloe, mat bloen Dieren hei.
Ah, ma ech hu grad gesinn d'Dier zougoen. Ech kommen elo ran. Fir d'Invalidier lo ze kréien.
Oh wat fir eng Action haut gell, et ass net ze gleewen.
Ass scho am ophuelen? Jo jo ass scho am ophuelen. Hei läit e Stéck Papeier wann een eent wëll.
Du kanns jo. Ech maan dat do ëmmer, ech hunn Paper, ech hunn drop geschriwwen wann deen dee mech ëmbréngt ass e mega Aarschlach. Dat maan ech och ëmmer, ech schreiwen ëmmer meng Saachen déi hunn Aids a sou Zeen gell.
Dohanne leeft en Zombie.

Der stäerken Tubak den hei huet, der stäerken Tubak! Boah Jongen ech ke Bock hei déi ganz Zäit déi Dier am Aa ze behalen gell, dat gëtt och langweileg hei. Jo zwou am Véieren, déi kënnt ech scheinst ofwiesselen. Oder waat?
Ech giff soen mir maache lo rem en Tour dann. Mir si jo all hei.
Ah jhust net ze laang, wann et geet sou 20 Minuten well ech muss nach iergendwann ophalen, de Jeff de muss och ophalen. Jo.
Muss jo schliisslech maer schaffen goen nach. An ech och.
Boah, et ass schon 10 Auer.

Dach ech hun en Selling Back awer keen. Oh ech hun e Start Kit komm ein. D'accord waart ech da. Ech hu scho rem schwarz weiss wou ech getraff gouf virdru. Wou bass de?
Hei.
Waart nei. Also gréng gesäit dacks och cool aus gell.
Jo ech muss awer allerdings eher eppes iessen fir dat do fir deen dran ze kréien.
Ah du häss sollen droppen dann ma flécken ech den Buedem zesummen. Oh dat wär och lo ech kann och lo sou maachen wéi gesoot. Wou ass den? Da waart hei.

Hei kënnt mol alles zur Geltung. Gëff mer Foarf, jo. Ech mengen, ech huet elo mol déi ganz Stéck hei. Guer net vill Foarf kritt, wat soll dat? Oh, Jungs, Jungs, Jungs, hei ass eng Munitiounskëscht, déi ass voll mat M4-Munitioun. Wow, huet se mat, gell? Ech hunn se am Déngen. Mat drop enk op de Buedem, da kënnt mer deelen. Ma da war et hei.
Hues scho matgeholl? Boah, okay, dat do ass wierklech krass Filmer. Wou sidd dir?
Déi aner nach. Déi aner och, déi aner ass och voll. Warst du se? Wee leeft hei ronderëm?
Ech komm erop.
War, warst du se scho sichen oder wat? Déi do?
Nee, déi ass vun vun deem aneren Tippchen vun der vun der Klinik nach. Boah, wat leeft?
Ech hat déi matgeholl, well keen se geholl huet, hunn ech alt geduecht, ech huele se mol mat. So, gutt, gutt, dass, jo ech hat keng Plaz, wéi se meinst du? Gutt, dass du matgeholl hues, Chef. Heiger fest am Mousen Munitioun ech hun
äh, net Mousin SKS pardon pardon Ben
hues du Munitioun geholl? Ech nee nee ech hu geholl du kanns de recht huelen ha man hunn ech de recht nach eng Këscht dofir hunn ech zevill geholl sou
hat hien eech gesinn? ne
wat hues du se kei laanscht ginn ech drop mi rof okay gutt gutt oh do gëtt geschoss erëm.
Ah, Ech héieren zwar schön. näischt.
Erëm uewe Richtung Farm. Bon, solle mer erëm hannert d'Spidol do goen? Also bei Ass mir d'Kierch? egal, also 20 Minutte ginn ech der Opnam, maximal 25, an dann halen ech awer op. Maja, an eng kleng Aktioun dann.
An dann zréckzéien, dass mer fir d'nächst Kéier nach alles hunn. Well elo hu mer zwar gutt Raubzüge elo gemaach, awer. So. Oh, eng, eng Dinge gët op do. Ja. Dat sinn ah, ah.
all geruff kommen.
Ja Moment kommen direkt. Oh, what the hell?
Zombie, pass op.
Ja, wat pack die Tages aus.
Da waren sie oh, gegen einen so ein... Parken, geil. Du musst die do erschießen, Mann.
Ja, kriegst bestimmt Munition.
Mir kugeln Schlolo nicht, sonst axt du mich an, oder? Looss sinn, looss sinn.
Ok, dës kann een och man. Also ech erschéisse léiwer 100 Zombien a fale mega op wéi dass ech iergend een ëmbréngen hei.
Dat ass och erecht. A wéi bass drun? Äh lo musse mer zwar goe gell, ech hu grad geschoss also ech ginn an. Kommt dir erof elo oder net?
Mir sinn hei ënnen, mir sinn hei ënnen. Bun ass wieder riets, Baan riets lafen.

Ja.
Oh, ja. Ech kéint der den Aako ginn. Ja, wann s du wëlls, jo.
Nei, da waart ech, ech läit, läit. Ech fannt dat cool, dass d'Items awer elo direkt droppe sinn. Dat ass iwwerdriwwen.
War de Schalen awer de BUIS, falls dat net esou menges ass. Firwat kann ech dat net eropklacken? Muss ech als éischt a mäin Inventar huelen? Nee, du muss als éischt däin aalt erofhuelen. Hunn ech.
Si da Nee, fort huet se schon. huet se net erofgeholl. Moment.
Dir sot jo 150, hä?

Oh mein Gott, jo wëllt der wëssen wou hie läit? Wou?
Um Daach, awer um Daach Daach vum Spidol. Mam dem Hex? Dach, hie läit ganz uewen, hie kann sech net beweegen, kuck ech sinn uewen an net méch. Mee huet hie geschoss oder wéi? Nee, wahrscheinlech ass dat de Sniper deen op hie geschoss huet, hie wëll en ëmbréngen well se elo läit. Hien huet och geschoss. Jo, dann maache mer elo eis geschwënn hei ewech well hei gëtt geschwënn interessant mengen ech. Jungs pass op eech op baussen. Et heescht hie kënnt net erof oder wéi vum Daach uewen? Wat ass dat do? Knascht dat da steet fresh spawn um Daach mat enger Waff am Grapp? Ëëëë. Dach dach an hie kënnt lo ran, hie mengt ech wär nach net do an ech zielen op hie. Waart ech gesinn se, waart ech gesinn se, Moment.
Maach keng Dommheete gell. Moment, Moment. Ah waart se. Ech gi beschoss vun hannen, vun hannen, hanne sinn se.

Nee, hien huet op mech geschoss, hien ass net friendly, Jongen. Ma do, e kënnt raus.
Kee Problem, ech Verstésste?
dingen do hinner, gell?
Ech kréien se net. Ass e ragaangen elo oder wéi, déi Schécks oder wat? En ass, nee, net deen. Nee, déi Wou ass Schécks dann deen ass anere Jeff, wou s du Deen mengs? ass ënnen, ënnen op der Trap bei mir ënnen, Tun, Tom. Du gesinn ech keen zur Fënschter, gell? Du gesi, nee, ech sinn do, ech sinn op där, op där Héicht. Hien ass ënnen an der Trap, hie steet do. Ah, ok. Ja.
So mer, wann e sech beweegt, fir erop, ha? Jo, ech gesinn en elo net, ech mengen, e steet Du ënnen. kanns duerch d'Mauer kucken.

Mee du bass ze faul dofir, ech weess dat, ass och net béis gemengt elo, mä. Dat froen ech mech nach.
Also ech hunn, ech hunn déi Chèques uewen um Daach gesinn, ech hunn wéi oft op de Kapp geschoss, ech hunn fir d'Vrecker näischt getraff, gell.
Oh Vic, du muss ganz séier kommen, déi Läich hei huet alles wat se brauch. Ma gëmm mer eng Minutt Zäit.
Sou, ech hunn ënnen an der Déngen d'Dier zou gemaach, Jungs, mellt wann der erakommt.
Ech sinn gaang de Scharfschütze ze sichen um Bierg, wann do nach een ass. A wou läit déi Läich? Ech gesinn se nämlech och net.
Bei der Schiene soos de. Ah, kuck mol, do stënns se hei. Do vir, jo, ech gesinn déi, wou se ronderëm backt. Ah jo, kuck heihinner, wann ech géif deen, dass du mer Deckung gëss. Ech gesinn dech.

Dir soll dat jo ëmmer ginn. Ma gi mir da aus der Stad eraus oder ewéi?
Oh, mir kënnen eis emol ewech maachen, jo. Ma da waart Sekonn.
Vic?
Jo?
Mengs du, du kéints mer den Zweibein droppe vun der Waff? Dat wär fein. Dat ass dat eenzegt, wat mer eigentlech nach feelt.
Stress. Ah, béises, Mann.
Mir si Bandits! Ah, ass och badly damaged. Ass dat schlëmm? Sou, ech hu grad Munitioun nogelueden, Jungs.

Wann der vun engem Zombie stierft, dann. Nee, dat klappt schon. Ja, mir ass dat zweemol geschitt, dofir man ech dat net méi. Wa ha, iwwer den Hafen oder wou soll mer goen? Läuft déi grad all mir no oder wat?
Ja, Jeff, et dreet sech ëmmer alles ëm den Dësch. Ein Maul, trëppel einfach.
Hei, mir schwamme riwwer, gi mer bei de Liichtturm ons späicheren. Jo, si mer nach muer am Gang. Oder d'Heirothaus, ne?
Wou gees du hin?

An ech soen dem Eric an dem Vic Merci, dass se eis do gutt bäigestanen hunn. Kann jo emol widderhuelen. Majo. Kann ee sécher widderhuelen. War emol richteg flott. Sécher dat. Da géing ech soen, da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm vun DayZ. Merci fir d'Nokucken an tschau. Salut. Tschau. Tschau.